Bon dia y bon bini na nos servishi di Rivers of Living Waters Kòrsou di Awe Menta. Na prome luga mi ke manda un saludo na nos pastor Anthony Laclay, ku Dios bendishoné, kuid'é i protegé kaminda ku e ta. Un saludo tambe pa tur ku ta den nos sintonia, ku Dios bendishoná boso rikamente. Awe riba e dia ku ta wòrdu dediká na nos mamanan, Mi ke felisitá nos mamanan spiritual di Iglesia Rivers of Living Waters Kòrsou, nos mama spiritual ku ta Señora Evelyn Laclay, i huntu ku ne tambe nos mamanan di Iglesia Rivers of Living Waters Kòrsou i tambe na tur mama ku ta den nos sintonia. Mi ke gradisí boso pa e trabou sumamente importante ku boso ta hasi. P'esei awe nos ta rekonosé e trabou balioso ku boso ta ehersé den mundu. Na nòmber di Rivers of Living Waters Kòrsou, mi ke yama boso danki di kurason pa tur loke boso ta hasi i ta hasiendo. i ku Dios bendishoná boso i duna boso pasenshi i perseveransia, i mas ku tur kos yena boso ku e amor di Dios pa boso sigui ku e trabou balioso ku boso ta hasi pa boso kas i pa nos komunidat. Disfrutá awe plenamente di boso dia. Laga nos habri den orashon. Señor Dios, mi ta yama Bo danki, Señor, pa e dia djawe. Mi ta pidi Bo, Señor, pa Bo bendishoná tur e mamanan, Señor, riba nan dia di awe, kaminda nos ta rekordá kon balioso nan ta pa nos komunidat. Mi ta pidi Bo, Señor, pa Abo kuida, protehá nan Duna nan perseverancia, yena nan cu e amor di bo Señor, pa nan sigui eherce e trabao aki. Caminda Señor, cu nan cansa Señor, Abo ta duna nan e fortaleza. Abo ta guia nan Señor, caminda nan mester di e conocemento, e sabiduria Señor, Abo ta duna nan esei. P'esei nos ta yama Abo danki pa esaki, Señor. I tur esaki nos ta yama Abo danki den nòmber di Bo Yu Jesucristo. Amen. Rumannan, awe meinta nos ta dediká e sirbishi aki na nos mamanan i nos ta duna un palabra di enkurashamentu, e palabra di Beibel ku ta enkurashá tur nos mamanan awe mainta. Pues mi ke invitá boso i espesialmente invitá nos mamanan Pa sinta i relax i disfruta di e servishi di Ave Meita riba boso dia. Nos ta kuminsá ku Proverbionan trinta i unu. Proverbionan trinta i unu versíkulo dies i diesun. Lokual mi ke bisa ta e Proberbio trinta i unu aki e ta hopi importante i mi ke enkurashá tur e hende muhénan i e mamanan pa nan les'é den nan tempu liber. E proberbio aki Ta papia over di e muhé of e kasá ku e karakter nobel i ki influensia un muhé ku karakter nobel ta trese kuné. E historia ta indiká ku e proberbio aki. Inspirá pa Dios ta wòrdu ekspresá dor di un rei di e tempunan aya ku yama Lemuel. E rei aki a wòrdu lantá dor di su mama, i p'esei di su mama el a risibí e sabiduria ku e ta vosiferá den e den e proverbio aki, proverbio trinta i uno. Laga nos bai den e Bijbel, proverbionan trinta i uno, dies i diesun ta bisa, un muhen birtuoso, ken por hañ'é? Pasobra e bal muchu mas ku rubi. Kurason di su esposo ta konfia den dje, i su esposo lo no tin falta di ganashi. Laga nos wak den e versíkulo dies, Awe mainta rumannan, Beibel ta bisa bo ku bo ta bal muchu mas ku rubi, rubi ku ta un piedra presioso di hopi balor. Mi ke bisa bo pa bo sa awe mainta ku bo ta un muhen balioso den e trabou ku bo ta hasi, den tur e lokualnan ku bo ta hasi. Bo por ta hefe di un empresa, bo por ta un shofeur di bus, jefrou di skol, un politiko, ama di kas òf un persona ku ta traha den limpiesa, Awe meinta, rumannan, Dios ta bisa bo ku bo ta balioso. Mi ta inkurashá bo awe meinta pa tur lokual bo ta hasi, hasi esaki pa Dios i bo rekompensa lo bini di dje. Versíkulo diesun, versíkulo diesun, Aki nan Beibel spiritualmente ta bisa bo ku bo ta un hende di konfiansa. No pa bo esposo i yunan so, pero pa komunidat kompleto. Kaminda bo ta traha. Kaminda bo ta ehersé trabaonan boluntario, tur e tur e kamindanan akí bo ta balioso. Anto un kos mi ta bisa boso rumannan, e mamanan mi ta papia na dje awor akí, ku tur loke bo hasi, hasié manera bo ta hasié pa Dios. No verwagt danki di hende. Pasobra tin bia esei ta laga bo na kaya i esei por deskurashá bo tambe. Pero si bo hasié pa Dios, e Dios ta fiel. Dios ta laga bo, e lo duna bo e lokual bo tin mester. E lo duna bo e fortalesa, e lo duna bo e goso dor ku bo ta hasi e trabou ei p'e. P'esei semper, rumannan, tur loke bo ta hasi, hasié pa Dios. Laga nos bai den Proverbionan trinta i unu. Versikulo trinta, e ta bisa asina aki, versikulo trinta, Ser atraktivo ta engañoso, i bunitesa ta banidat. Ma un muhé ku ta teme señor, Esei lo wòrdu elogiá. Aki bèbè ta bisa bo komo hende moen bo tin e parti atraktivo i bonita ku tambe ta wòrdu balorá, ku tambe ta importante. Pero lokual ta mas importante komo un hende moen ta bo karakter. I esei Dios ta wak-i nos. Dios ta papia aki, Beibel ta papia aki di un muhen di karakter nobel ku ta teme Señor. Señor ta bisa bo ku. Ora bo ta teme di teme Señor, bo ta obedecido na dje, i tur locual cu bo ta haci, bo ta hacié den e amor di Dios. Esaki tambe ta algu importante, rumannan. E amor di Dios. Nos lo bini bek riba dje pasobra e ta importante. Nos ta puntra nos mes, Kiko ta pasa ora bo ta teme Dios? Laga nos bai den Hechosnan nuebe, versíkulo trinta i unu. Hechosnan nuebe versíkulo trinta i unu. Asina e iglesia den hentea Judea i Galilea i Samaria tabata tin pas i tabata wòrdu edifiká, i kanando den e temor di señor i den konsuelo di spiritu santu e iglesia a sigui oumentá. Aki nan rumannan den e Hechosnan ta splika e lantamentu di iglesia, esei tabata ántes ku e apòstelnan. Pero esaki tambe meskos ta konta te awor aki pa nos. I meskos ta konta pa abo tambe, komo mama, komo hende moe, ku ta teme Dios. Si bo ta teme Dios, bo ta skucha di su Spiritu Santu. E Spiritu Santu ku dia el a subi na shelu. E ta bisa, Mi ta bai cerca mi Tata, pero lo mi manda bo e Spiritu Santu cu ta bo guia, cu ta bo Consolador. Y e Spiritu Santu e ta mand'é pa bai bo bon. Pues, rumannan y mamanan, mi ta papia di dje ora aki, si abo, ta bon, bo famia ta bon y bo sociedad tambe ta bon. Pasobra abo ta carga tur esakinan. Sa bo balor, awe mainta nos ta papia di bo balor y nos ta duna bo e palabra di encuras-hamento pa bo sigui haci e bon trabao. Corda cu Bijbel ta bisa, Bo ta un muhen virtuoso, un muhen ku ta teme Señor. Laga nos bai den Salmonan. Esaki ta un otro un palabra di enkurashamentu. Salmonan kuarenta i seis, vèrsikulo unu te sinku. Nos lo lesa vèrsikulo unu, dos i sinku. E ta bisa asina aki, Dios ta nos refugio i fortalesa, un pronto ousilio den tempu di angustia. Versíkulo dos, P'esei nos no tin miedu, maske tera kita for di lugá i maske e serunan slep bai den e kurason di laman. I sinku ta bisa, Dios ta mei mei di dje. E lo no wòrdu moví. Dios lo yud'é ora dia ta habri. Rumannan, awor aki ku mi ta lesando e Salmo, mi ta kòrda riba mi mama. Mi ta manda un saludo p'e tambe, anto riba e dia djawe tambe, ku Dios bendishon'é rikamente. Mi mama ta un fiel lesadó di Salmo, anto awor aki ya e tin nobenta i tres aña, ya komo ora bo tin nobenta i tres aña bo kur pa tur dia, nan ta bisa no te mes un dia, pero e ta bisa mi lesando e Salmonan ta dun'é e fortalesa. Ora e dia no ta muchu bon, e ta lesa su salmonan. Anto ora e sa ku anke awe e dia no ta bon, pero mañan si lo ta un otro un dia. I semper e ta agradesido na Dios pa petei, pa ora la lanta su wou a habri. Amen, rumannan. Esaki tambe ta un palabra. ku ta duna bo e fortalesa pa lesa bo Beibel semper, e ta duna bo e fortalesa. E fortalesa ei tin biaha di hende no verwahte, paso hende tin biaha no ta bai duna be, pero bo Beibel si ta duna be kada biaha ku bo habi'e. P'esei un enkurashamentu atrobe di sigui lesa bo Beibel. tur dia sin cansa. Amen. Sí, biniendo bek den e salmonan, aki Dios ta bisa bo cu Dios ta bo refugio y fortalesa. Rumannan, ora nos wak rondó di nos y nos scucha. E cancionnan y poesianan di Mama Borá riba un dia echao asina aki, tur ta enfoca riba e trabao duro cu mamanan tin, tin bia riba e dolónan cu mamanan tin, e y esaki, Romana, e ta berdad. Tin mama ta cuida cas, cuida casá, cuida yu, tin bia yunan di criancia, tin bia e mamanan tin iha tambe cu nan mester cuida. Y tur esakinan ta trabou duro y esey nos ta reconoce tambe. Manera nos ta wak tambe den enseñansa, mayoria trahadó ta hende mohen Bo por bisa cu e hende mohen den nos sociedad ta nos educador. Y e trabou ey ta duro. Pero awe, ora nos bay bek den e Salmonan, nos ta ripara cu Dios ta bisa bo cu e ta bo refugio, e ta bo fortalesa. I awe Dios ta bisa bo tambe ku e ta ku bo. Tene fe den die, den dje. Hasi orashon, komuniká ku ne. E ta Esun ku ta duna bo fortalesa i e ánimo pa sigui padilanti. Manera mi a bisa anterior, no buta bo konfiansa den hende. Pasobra nèt ora bo tin mester di e sosten di e hende e ta laga bo na kaya. Yahweh mi ainda mi ta bisa bo pa konfia den Señor i e i for di ei bo fortalesa ta bini. Kòrda, rumannan, Dios ta enkurashá bo awe mainta i ta bisa bo ku tur kos bo por den Kristu Hesus ku ta duna bo e fortalesa. Amèn. Laga nos bai awor aki den un otro versíkulo ku ta enkurashá nos awe mainta, ku ta Josué. capítulo uno, versículo nuebe. Josué, capítulo uno, versículo nuebe. No ta ami a ordená bo? Esaki Señor ta bisa Josué. Sea fuerte i tene kurashi. No tembla ni desmaya, pasobra Señor bo Dios ta ku bo unda ku bo bai. E pasashi aki Camina Señor ta bisa Josué, Sea fuerte y tene curashi. Ta cu aginan Josué ta para dilanti di e tera primiti. Anto e mester bay trenta e tera. Anto e mester bringa i kore ku e hendenan ku tin riba e teranan ei. Kiman Hosue tin miedu pasó ta bai tin bataya ku e hendenan ku ta okupá e tera, i lógikamente e no sa kiko pa verwagt. Anto p'esei Señor ta bis'é, Pero Hosue, N ta mi a ordená bo, N ta mi a mandá bo I pasobra ami a manda bo, sea fuerte i tene kurashi na tur e mamanan, abo komo mama tambe, pa rapa tuma sierto desishonnan. Den sierto kamindanan ku bo ta. Kosnan ta pasando, i awemi ainda bo Dios ta bisa bo, Sea fuerte i tene kurashi, pasobra bo sa, bo Dios sa ki bo ta pasando dor di dje. Pasobra ta Dios a buta bo aki nana ku un propósito. E propósito aki ta di Dios. I Dios ta ekipá bo, e ta duna bo e kurashi, e ta duna bo, si ta papia bo tin ku papia, e ta duna bo abla, si ta kosnan bo tin ku hasi, si bo tin miedu, e ta kita e miedu for di bo, si ta guia bo tin mester, rumannan awe meinta, Dios ta esun ku ta duna bo guia. Tur lokual bo tin ku hasi ta hasi orashon. Hasi orashon i pidié tur lokual bo tin mester, i el lo duna bo esei, pa asina bo por ehersé i bo por kumpli ku su propósito. P'esei, awe meinda, Dios ta enkurashá bo i bisa bo ku meskos ku e tabata ku Josué. Den e capítulo uno versículo nuebe cu nos a cabi lesa, e ta bisa bo, Ta Ami a manda bo i Ami lo guia bo, lo Mi ekipa bo. Pues, no tene miedu. Hasi elocual. ku Dios a manda bo pa hasi. Nos ta bai na e siguiente versikulo, nos ta bai den e Proverbionan trinta i unu, versikulo binti i seis. Proverbionan trinta i unu, versikulo binti i seis. Ta bisa, E ta habri su boka ku sabiduria, i siñansa kariñoso ta riba su lenga. Aki na Rumannan, e versíkulo aki ta papia di e muhé ku karakter nobel. Esun ku ta teme Dios, e muhen di orashon. Esun ku ta hasi tur kos pa komplasé Dios i no pa komplasé hende. Ora e hende muhen aki, ora e ta papia, e ta papia ku sabiduria i siñansa. Laga nos ban wak ki filipensenan ta bisa nos ora bo ta ekspresá bo mes i kon e e muhen noble ta ekspresá su mes. Laga nos bai Filipensenan kuater, vèrsikulo ocho. Filipensenan kuater, vèrsikulo ocho. E ta bisa, Finalmente rumannan, tur loke ta berdadero, tur loke ta onrabel, tur loke ta hustu, tur loke ta puru, tur loke ta bunita, tur loke ta di bon fama, si tin algun birtut i si tin algu digno di alabansa, laga esaki okupá boso mente. Esaki rumannan ta lokual Dios ta bisa nos ora ku nos ta ekspresá nos mes. Manera mi a bisa anteriormente, komo hende muhen, nos tin hende muhen den enseñansa. E hende muhen ta na kas, e hende muhen ta eduká e yunan. Kimen, e manera ku bo ta ekspresá bo mes ta hopi importante. Bo mester ekspresá bo mes manera un un hende muhé ku Beibel ta bisa di karakter nobel, un hende muhé manera Beibel ta indiká tambe virtuoso. I den Filipensenan kuater, vèrsikulo ocho. Bijbel ta bisa bo ku ora bo ta ekspresá bo mes, bo mester ekspresá bo mes, bo mester papia e bèrdat. E ta bisa tur loke ku ta berdadero. E ta bisa tur loke ku ta hustu. I tur loke ku ta puro. No papia algu ku lo trese broyo. No papia algu ku lo duna hende mal fama òf ku lo hurt, ku lo, sí, mi no ta akorda e palabra awor aki, ma ku lo hurt otro hende. Anto e ta bisa bo tambe, si tin algu ku ta digno di alabansa, si tin algu bon, si tin algu importante, laga esaki okupá bo mente i laga esaki wòrdu ekspresá dor di bo. Pues, laga nos ta positivo ora nos ta ekspresá nos mes. Anto esei Beibel ta bisa nos awe meinta. Anto tin bia rumannan mi ta papiando ora aki atrobe, espesialmente na e rumannan hende mohen ku ta awe ta nan dia. Tin bia tin kosnan ku ta bini dilanti ku por botabo rabia. ku por ku ku ta no no ta kai bon den bo serka bo pero sa ku tabu ta e muhen virtuoso i awe ta esun ku Dios a buta e inanan pa ekspresa e lokual ta bon. e locual manera e Filipensenan ta bisa ta digno di alabansa, e locual ta puro, e locual ta hustu y e locual ta berdadero, abo ta esun cu Dios a buta einan pa expresa e cosnan aki. P'esey, pidi Dios tambe e fortalesa Pa kita tur e kosnan ku a afektá bo negativamente for di bo mente i pa yená bo ku e kosnan ku ta bunita, ku e kosnan ku ta bon, ku e kosnan ku ta berdadero, pa asina bo por ekspresá eseinan na bo komunidat. Awe mi ainda ta ami ke korda bo rumannan ku abo ta un parti importante di nos sosiedat. Ta bo te edukador. Tin mas hende tambe ta eduká, ma manera mi a bisa den enseñansa mayoria ta hende moe ku ta eduká. Bo tin un ròl importante, bo ta eduká na kas tambe. na bo trabou. Pues, awe mi ke enkurashá bo ku e Filipensenan kuater ocho, ku ta bisa, Finalmente, rumannan, tur loke ta berdadero, tur loke ta onrabel, tur loke ta hustu, tur loke ta puru, tur loke ta bunita, tur loke ta di bon fama, si tin algun birtut i si tin algu algu digno di alabansa, Laga esaki, rumannan, laga esaki ta lokual ta okupá bo mente. I semper, lokual ta okupá bo mente ta bini den bo kurason. I lokual ta den bo kurason ta wòrdu ekspresá dor di bo boka. P'esei ta importante pa okupá bo mes ku kosnan positivo, rumannan.

E ta bisa asina aki, Promé ke esei, mi ke bin, mi ke bolbe bin bèk ku den kuminsamentu e palabra amor a kai. Anto esaki ta algu hopi importante. Pasobra tur lokual nos, ora nos wak Filipensenan kuater ocho, ku mi a kaba di lesa awor ei, ku despues mi a bolbe a ripití, aki nan nan e amor di Dios te lokual ku ta sobresalí. Tur lokual nos ta hasi, nos tin ku hasi ku e amor di Dios. I akinan un Korintiunan dies tres, kuater te ku shete ta deskribí pa nos e amor di Dios. E ta bisa asin aki, Amor tin pasenshi. Amor ta kariñoso i no ta yalurs. Amor no ta gaba i no ta arogante. E no ta komportá su mes indesente. E no ta buska su propio interes. E no ta wòrdu proboká. E no ta warda renkor. E no ta regosiká den inhustisia, ma ta regosihá den e bèrdat. Tur kos e ta tapa, tur kos e ta kere, tur kos e ta spera, tur kos e ta soportá. Rumannan. E rumannan moe atrobe spesialmente riba boso dia. Un bia mas mi ke felisitá boso. Anto mi ta bisa boso, sigui hasi e bon trabou. Sigui hasi e trabou ku tin bia. Wòrdu balorá p'e. Pero sigui hasié ku e amor di Dios, paso Dios sí ta balorá loke bo ta hasi i Dios sí lo duna bo tur e kosnan ku e tin pa bo. Ora bo ta hasi e trabou di Dios, keré mi rumannan, lo bon haña e rekonosementu di hende. Pero e rekonosementu di mas grandi rumannan ta e.